Hemmäňize salam. Bu günki täzeliklerimiz UFC-iň çäginde ýigrimi birini agşam bolan wakalary barada. Bu sanymyzda Gilbert Brýons we Karara Usmanyň guşak üçin uruşjak wagty belli boldy. Olar on üçünji ýanwarda Las Wegasda Apex arenasynda geçer. Fýodor Ýemelýanenko kowid sebäpli keselhana düşdi. we Instagramda ol gowulaşýandygyny aýtdy. Lukmanlara gollaýanlaryna sag bolsun aýtdy. Arman Sarukýan duşuşykdan öň, ýedi kilogram ýakmalydygyny aýtdy. Donald Tramp Kowington tarapyndan berlen guşagy ofisial sanawyna goşdy. Düýnki press-konferensiýada näme boldy we Konor Parýe näme diýdi? Özlerini näl alyp bardylar? Şolar barada olar. Siz bolsa çaýyňyzy ýanyňyza alyň, biz başlaýas. Rossiýaly ýaş boýeç, ýaňy bir ýigrimi dört ýaşyndaky Arman Sarykýan duşuşygy Nasrat Hakbaratow bilen geçirer. Arman öz işleri barada we duşuşyk barada öz pikirini aýtdy. Konor bilen bir turnirde çykyş etmek örän gowy. Adatça menden üç-dört adam interwýu alýar. Düýn bolsa ýigrimi bäş adam boldy we hemmesi iňlisçe gürleýär. Häzir men agşam sekizde turýan, maňa diňe bir künde ýedi kile ýakaýmak galdy. Men duşuşygy tiz dynasym gelýär. Ýöne bar ünsümi muňa gidirmen. Men bogma emelini ulanmak isleýän, bolmasa soňky duşuşyklamda sudýalyň çözgüdine galdy. Indi özüňi görkezmek gerek. Sarykýan diňe bir gezek ýeňildi, olam Islam Mahaçewden, birinji duşuşygynda. Soňra iki gezek ýeňiş gazandy. Ol ýeňlişem iki müň on bäşinji ýylda boldy. We şol netijeler oňa ýeňjiň ruhuny saklamana kömek edýär. Bilşimiz ýaly, Kolbi Kowington hemişe-de Trampyň muşdagydy we wagtynda oňa wagtlaýyn guşagyny hem beripdi. Soňra olar dostlaşypdylar. Soňra Tramp Wudlini ýeňşi bilen hem gutlap jaň edipdi. Häzir Tramp prezidentlikden aýrylandygy sebäpli, Kolbi Kowingtonyň duşuşyklaryna prezident hökmünde gollygy berip bilmeýär. Düýn Makgregor bilen Parýeniň press-konferensiýasy geçdi. Şonuň üçin konferensiýaň wajyp ýerlerini agzap geçeliň. Köpler maňa, Konor sen maksadyňa ýetdiň. Sen eýýäm Dana Waýtdan hem baý, saňa uruşmak nämä gerek diýýär. Ýöne men şu ýerde bolmagy we fanatlam üçin çykyş etmegi halaýan. Pul, guşak gelişi ýaly gitýän zat. Ýöne eden işleň taryhda galýar. Men hem meniň eden işlerimiň filme meňzemegini isleýän. Men çykyş edip ýeňmegi we haýran galdyrmagy halaýan. Garrylykda oglum bilen öz eden işlemi görüp durmuşdan lezzet almagy arzuw etýän. Men şunuň üçin ýaşaýan. Men bu işleň başyndan bäri ba. Habib barada aýtsam, Maňa bildirýän ýeri ýok. Sebäbi ol üýtgeşik zat göresi gelmedi. Muny maňa Dana Uaýt aýtdy. Şonuň üçin duşuşyga garaşalyň. Bu ýerde märeke we çagyryşlar kän, bu ýeri kyn biznes. Onuň durmuşy öňde barýar. Men oňa erbetlik islämok. Biz iki müň on sekizinji ýylda uruşdyk we ondan bäri köp wagt geçdi. Bütin dünýä bu uruşyň dynmadygyny bilýär. Sport bu uruşyň gaýtalanmagyna mätäç. Fanatlaryň göresi gelýär. Özüm barada aýtsam, men arkaýyn öňe ýöreýän. Men ýeňil diwiziony dolandym we işler nähili bolmalydygyny dünýä görkezjek. Eger ol konkurensiýadan ýüz dönderse, guşagyndan mahrum etmeli, biz bolsa guşak üçin urşmaly. Dastini urşamyzdan soň şeýle bolarmyka diýýän. Maňa urşdan soň ol özüni nähili aklajagy gyzykly. Ýöne ol guşagyndan dynjagyny bilýän. Bu zatlar iki müň on sekizinji ýylda boldy. Bu wagt ýigrimi birinji ýyl. Eger ol urşasy gelse hiç hili mesele ýok. Ýöne ol gaçsa, görübermeli bolýar. Konferensiýa dowamynda Makgregora köp sorag we köp üns berildi. Aýtmaly zadymyz, Makgregor öňküsine garanyňda düýbünden başgaça. Ol ýylgyrýar, hiç kimi kemsidenok, ýöne mylaýym öz pikirini aýtýar. Dastin, häzir özüni psihiki taýdan ýeňil duýýanyny aýtdy. Ýöne ol gaýgylydygy görünýär. Bilemok, belki türgenleşikdendir. Ýöne adatsy ýaly däl. Dogry, ol hemme soraglara gowy jogap berdi. Ýöne üstünde işlemeli zatlar bar. Maýkl Çendleri kemsitmek üçin däl, ýöne ol ejem ogluna meňzeýär. Ol dolulygyna şu keşbi girýär. Ýöne gowy manyda. Ol örän mylaýym, mylakatly, her soraga gyssanman jogap berýär. Onuň garşydaşy, Den Huker onuň tersine. Muňa press-konferensiýa gyzykly däl bolmaly. Ol konferensiýa aýagy tap çykaly geldi we bir wagt Ben Askeriň edişi ýaly. Oňa sorag hem az boldy, şonda-da olara jogap berdi. Olaryň ýüzbe-ýüz duşuşygy gyzykly bolmady, ikisiniňem eli goýberilen aradaşlykda durdular. Ýöne Makgregor bilen Parýenki bu eýýäm başgaça gürrüň. Olaryň eli goýberilen, Konor aralyk hiç zat bolmaz ýaly äýneginem aýyrdy. Olaryň arasynda gysga dialog boldy. Parýe. Ine şol, ine şol, diýdi. Konor, Ol ýerde näme boljagyny biziň ikimizem bilýäs, diýdi. Bulaň ikisem näme etýänini bilýä. Bu uruşdan soňra guşak üçin duşuşyk. Kimiň ýeňjegini bilmek örän kyn. Ýöne bu duşuşyk gyzykly bolar. Dostlar, şoň bilen bu günki täzeliklerimizem tamamlaýas. Sizem öz prognozyňyzy kim haýsy raundda nähili edip ýeňjegi barada teswirde hökman belläň.